Aħna jiena mix-xogħol tiegħi għalkemm l-għodda in ġenerali hija l-idejn importanti u kol dal-ħart tinkwieta ħafna għandi swaba tiegħi kultant qegħdin iweġġawni imma sissa għandi nkompli imma dik preokkupazzjoni bħal meta kantant għandu l-vuċi u jħossu qed titlaqlu. Il-preokkupazzjoni tiegħi minn idejja. Issa, bħala għodda importanti x'inhuwa? Importanti l-idejn, l-imqas, il-martell, dawk fuq kollox. Umbat jekk inti għal meta naħdmu xogħol ta' disin u xogħol tal-idejn artiġinar. Umbat jekk irid imur fuq affarijiet jinna forsi naqra aktar fil-kobar għandi bżonn nagħmel naqleb xi affarijiet għandi bżonn il-bender u forsi ngħidulu r-romblu biex idawwar li xi ħaġa ċ'aktar ġibieli tonda, imma m'għandi bżonn makkinarji kbar il-linja tiegħi, għax il-linja tiegħi baqgħet ħafna tradizzjonali, għax illum il-ġurnata hu kollox electronic, dan għadu kollox kif kien ġab missieri bħala makkinarju, hemm ċertu makkinarji li għadhom jintużaw sa llum, guljettina fija inqas minn metru għadha tajba, għandna romblu li ndawru għadu tajjeb, jiġifieri dawk għodda. Neħilhom il-kappell, ħadmu ħafna, taw ħafna frott u għadhom ituna l-frott, għax mill-linja tija dik. Mhux il-landira kollha kienu jarmaw fit-toro imma kont issib dawk li kien ikollhom xi remissa fil-qalba tar-raħal u kienu jarmaw fiha L-għodda tal-landieħ. Dawn maż-żmien ma baqgħux biss biex isewwu xi ħaġa qadima, imma kienu jaħdmu wkoll affarijiet ġodda. Dawn il-ħwienet tal-landiera konna narawlhom imdendlin mal-faċċata ħafna bramel u banjijiet ta' qisien differenti.
Magledetes kienu ġew żminilhom meta kienu ġew u talbuni kienu Ġie rappreżentant minn tagħhom kellhom għal xi xogħlijiet hemmhekk biex jiena mmur għal ċertu ammont ta' żmien magħhom biex inkun qiegħed naħdem hemmhekk. Però jiena hemmhekk għandna l-klijenti, ħajjitna kienet bħal qormi. Ma stajtx jien nagħlaq minn hemmhekk biex immur u kemm kien iż-żmien xahar, xahrejn, U nagħlaq hemmhekk. So, kelli nirrifjuta u bqajt għaddej bil-linja hekk u ma mortx għal raġuni speċifika b'rispett tal-klijenti, b'rispett ta' missieri għax il-memorja tiegħu ma ridx imbagħad jien li titlaq hekk u għedt imbagħad jekk tieqaf tkun waqaft. So, irrifjutajt. Mela, biex nagħmel kurazz ovvjament l-ewwel irid il-materjal. Il-materjal issa jista' jkun ram, jista' jkun għall-pakka, white metal, stainless steel ukoll. u jista' jkun anki pjanċa iktar inferjuri, inferjuri għaliex? Għax pereżempju hawn dawn il-produzzjonijiet tat-teatri li orajt jużaw il-prodott għal dik il-produzzjoni partikolari m'hemmx għalfejn jonfqu dawk il-flus li ħanonfqu għal purċissjoni għal xi statwa. Issa, irid ikolli l-għodda, l-għodda x'inhi? Irid ikolli l-imqass, Biex jiena l-imqas u msraq ta' drapp il-maħraq tal-materjal, irid ikolli l-martell, il-martell ħa jgħinni lili biex jiena ħa nsammar li għandi bżonn insammar fija, u irid ikolli kartun jew xi ħaġa fuq x'intalla għax jiena x-xogħol flok nagħmel bil-ħajt tal-affarijiet biex noħroġ id-disinn, ħa ntih il-forma, is-sistema ntella' d-disinn u mbagħad ħa ngħaqqad bl-istan, orrajt, u ħa nkun tellajt u bbozzajt ix-xogħol. Il-ħjata ikun l-istanjen, jiġifieri bażikament tista' tieħu sample ta' xi ħaġa tal-ħjata midrab għal ħajta għal magna tal-ħjata, għall-linja li għandi bżonn jien, imma l-għodda tiegħi l-martell dawk huma il-materjal u mbagħad il-kapaċità u l-linja il-ħajja kif qiegħed iħid, inti l-artist kif qiegħed itfassal u taħdem ix-xogħol. Darba minnhom partikolari kelli għarus jien u ġie jitlobni biex nagħmillu bħal qalziet eh, protective sewwa tal-enamiljum biex jista' jilbsu eh, ikun jista' jissakkar biex meta sħabu imur magħhom għal bachelor's party Hu kien naqra imqareb, kien minn dawk li iħobb joħroġ għall-avventura, kien imiss lilu li tiġi l-avventura fuqu. Hu antiċipahom, ġie biex nagħmlu l-qalziet li tsakkar b'katnazz, tajtu ċ-ċavetta għedtlu s-sara fejn tagħmilha inti ċ-ċavetta, ħalli u mbagħad libes il-bailer suit u meta marru wara l-party kienu sejrin għall-avventura biex jaraw fejn se jħalluh, Neħħewlu l-baler siwd imma s'hemmhekk setgħu jneħħulu. Hu kien protett xorta waħda u li xtaqgħu jagħmlu lilu baqgħalhom fiċċhom u ħareġ kuntent li baqa' dej tajjeb bil-qalsiet ikkaverjat bil-katnazz hawnhekk. Anki pereżempju kostumi ta' sfin ukoll, jiġifieri kemm nisa u kemm irġieġi ħdimtilhom partijiet eh, li biex ikunu aqra prominenti iktar waqt ix-show biex huma però Eh, jina ideja rridu bil-forsi faslu l-patterns bl-affarijiet biex meta jilbes jilbes sew minn ħaj jilbesom. Iv interessanti kienu dawk ukoll, mhux daqshekk fil-kwantità imma kelli tagħhom ukoll. Iż-żmien ta' qabel, anke l-ħajja kienet jekk tfajla tittama xi ħaġa għal-fest biex tixi xi ħaġa tistenna l-festa tar-raħal tasal u dik ejtu libsa. L-għarusa dak iż-żmien bdiet titgħallem tħix xi ħaġa tagħmel peter minn fuq il-borda u waqt li qiegħed hemm jien l-aqwa li qiegħed hemm hi bil-petals hekk u jien ikolli nara hekk. U darba minnhom qatt li ara biex inħaffef. Qatt li oħroġ il-peter tal-kappa tal-imbirka libsa li qiegħda tagħmel. Qatt li easy ara, qatt li hawnhekk minn hawnhekk issib in-numri. Dik pereżempju għandha item ABC. Għad li inti tirsib lejn minn hawnhekk, issib minn hawn u lbiel minn hawnhekk, għad li jibqgħu jiexi mal-linja tagħhom. U dakinhar jien fassalt l-ewwel darba. U minn dik l-ispeċi kappa tant sempliċi, tgħallimt infassal ħafna ħwejjeġ li lill-mara mbagħad bdejt infassallha jien u t-ħiti u lbiesi sbieħ ħafna. Iżżewwiġna u kellna l-itfal, kienet qedtilhom hi wkoll. Jien infassal u bil-lejl hi tħit, kont noqgħod magħha biex nagħmilha l-kuraġġ għax imbagħad hi ħajjatha kienet perfetta. Però tgħidlix tfassal bl-amment le. U spiċċajna biex konna għamilna eh, setta erusija ta' kellna ġiex brajsis u għarusa il-libsa t-tix ta' ukoll. Kollox li bli tal-lim tumbat xejbur da, eh? isin, ninfasser isin u kienu jiġu nisbiħ ħafna. Imma jiena għad fass il-biskot ninqala' ta' drapp. Il-mara kienet tgħid, qatgħet tgħjati, spiċċajt minn tfassil jien imbagħad. Mhux talli hekk biss, talli mhux darba jew tnejn, jiġifieri kien jimmaġina anke ċertu mumenti, jiġifieri jiġi joħlom b'disinn, jgħidulna dad-disinn, jiġifieri rrid ngħidlek jiena kont diġà qed nikber jiġifieri bda jispjegalna u hekk. U Ma nafx għalli ma kontx niddejjaq xejn. Jiena d-daddy ma jiddejjaqx, għadu sal-ġurnata tal-lum, ma jiddejjaqx imur jixtri ħwejjeġ pereżempju għal mami. Il-mami pjuttost anzi drat dak l-istil, u tant għandu kreattività. Tant anke meta pereżempju jara libsa, hu mhux ħajara biss il-libsa, hu diġà jimmaġina imlibsa b'liema żarbun, b'liema basket, b'liema xagħar, so Hi xi ħaġa fiha awtomatika li niftakarni mhux l-għodra bew tnejn, kont niftaħ il-gwardarobba, tkun għadni d-dar kont għadni jiżgħar. Pa, sa nilbes illum, jiflok normalment il-mami li tiġi, ma kont irrid l-aħħar kelma hija tad-dedi. Anka per eżempju, sissa stess nkun se ximkien nkun xtrajt oġġett, nħodlu ritrat ngħidlu di tajba. Xorta bjaħa kont sa nibqa' ma Irrid ċarta jisni nagħmel dak il dak il diskussjoni ma' daddy biex I confirm that it's okay. Għax jiena meta fhimt il-qisien kif huma qegħdin mid-drapp, jiena peress li ġa kelli know how fil-materjal, materjal all right inqas delikat mid-drapp, però xorta kont irid nieħu l-qisien jiena, ridt noħu ċertu dettall ukoll forsi mhux bħal meta tagħmel libsa bi qries u affarijiet biex tiffittja, però kelli ġa qisu parti mit-triq ġo fija qiegħed hemmhekk. Oħroġ il-għaġeb jiġifieri sal-ġurnata tal-lum jina joġobni li kolli a second opinion, għarajt ħaj kolli opinjoni tijaw, tijaj, pero nifu gost li kunem persuna oħra li nara li dejja taħħa xi tkun. Oħroġ il-għaġeb, nista' nsaqsi erba' persuni sitta, imma tiegħu ħad influenzani. Ġifieri jekk u jħajli tajjeb mela moħħ jgħid mela sewwa tajjeb Jista' jkun hemm sitt oħra jgħidu li ħażin ta' u biss jgħid li tajjeb imma fuq ma nafx għala fuq tiegħu nimxi. Illum libsa, libsa li fil-verità il-biraħ flaxija l-bista ħat li ritratt u batlu diħal il-best tajba fa' għalli iżgur tajba ħafna. Għetlu, ok. Għagġbi għalek għandi għalek għam xorta għandi ħajti, xorta nkun nirridik naqra eħe. Eh. Magicians għaw Malta Ilħaqt ħdimt għal ħamsa jew sitta tops ta' Malta. Vanni Pule, Charles Tahir, eh, Lorenzo, u fuq dawn kollha kien hemm il-maestro ħnejdlu tal-maġixin, sina fil-fatt meta kont jiena qed nikber u kien ġaqiet raġel avanzat kienu jgħidulu il-pipi, pero il-pipi kellu isem sew u renomat ħafna. Eh, dak kien jgħix ġo s-Savoy ta' Sliema, fil-fatt darba kien ħadni d-dar tiegħu, kont għaddi kelli xi 18 sena. Id-dar tiegħu kienet mhux ammara, affrik kollha istivat, istor tal-maġija tiegħu. U ħdimt lu tajtu x-xogħol u tant ħagrazzja miegħi għax huma kellux tfal U qalili jekk trid ngħaddi lilek il-mistier tiegħi. X'sa tewrini iktar sigrieti u affarijiet qed jiena napprezza ħafna. Qed ma mhix qiegħda ġo fija li jiena inkun magician u veru minn qalbu xtaq u nixtieq li Eh, u jafu żgur daw id-dilettanti tal-maġja, ġifiri bħal Vanni Pule li ħdimtlu ħafna, insellimlu mela minnaw, Charles Tahir, eh, Lorenzo, u oħrajn li żgur jafu għax ngħidlek il-maestro tagħhom kien urieni kien ħafna kataws tal-gazzetti tiegħu jibqa' skantat qed tara mela u Maltin hekk rinomati għax anke barra minn Malta kien popolari ta' dan. E, u ovvjament il-magicians kollha insellmilhom minn hawnhekk, jien is-sigrit la qalu li li meta ħdimtilhom affarijiet żgur qatt ma niżvelaħ. Jiena ftakartu dak iż-żmien meta għamiltolhom ix-xogħol e, għax qed nifmu x'jiena nagħmel, Però ma ma qatx nipprova nibqa' niftakru wkoll għax dik dik hija parti professjonali, afdawni u jien irid inġib stima l-linja tagħhom ukoll. So jiena mhux se nkun magician, ma għandix għaliex. U daqshekk naf li ħdimtilhom u telaq ix-xogħol u ma niżvela xejn li naf minn tagħhom żgur. Xi daqqiet konna nsibu l-għandiera li kienu jaħdmu wkoll xogħol tal-ħadid bħal ngħidu aħna xi fanal li kien ikun għal quddiem xi niċċa fit-triq jew biex idendluh fid-dar. Insibu xogħol iktar dekorattiv li kien joħroġ minn idejn il-landiera bħal ngħidu aħna xi pilandri li jintramaw fil-festa. Dawn il-pilandri dari kienu jinxtegħlu bit-tazzi taż-żejt. Illum naraw minnhom jinxtagħlu bil-bozoz. Kienu jżejnuhom ukoll minn weraq maqtugħ mill-pjanċi taż-żingu jew inkella tal-landa. Il-landier jaħdem ukoll il-labardi li naraw fuq l-antarjoli tal-bandalori fil-festi jew inkella fuq xi arblu fuq xi bejt. Ix-xogħol tal-pjanċi li jinħadmu mil-landier insibuhom iżejnu ħafna festi. Anke saħansitra fil-knejjes insibu dan ix-xogħol. Issa, bħala xogħol pereżempju kellna żmien tal-poultry, poultry tal-affarijiet tal-farms, gaġeġ bil-kwantità jekk kienu joħorġu kwantità. Illum jimxu bil-mod il-mod għax il-linja nbidlet ukoll. Affarijiet ta' trays ta' tissir, affarijiet forom ta' dulċiera, kull kwalità, kull forma, cutters tal-figolli, ma dawk kollha mil-linja tradizzjonali, però għadni sa dil-ġimgħa ġabuli Sett f'igolli minn naħseb ta' żmien missieri għax l-antiki kienu jkunu maqtugħ il-qiegħ tal-landa mhux tal-pjanċa riċenti ġiet da' żmien għax landa qas għadha tiġi Malta għax il-mentalita' tal-Malti meta tgħidlu landa xi ħaġa inferjuri jgħidlek fil-fatt m'hija xejn hekk hija materjal pur ħafna barra għadha tintuża ħafna fil-fatt ħafna affarijiet anki bħal landi tal-gallettin u hekk li nirċievu affarijiet għadhom sal-lum huma tat-tim tal-landa, minn barra jkunu spenjati bil-kaler għall-attrazzjoni, il-kwalità ta' ġewwa għax dik hija kwalità tajba għall-affarijiet tal-ikel, però tista' tintuża għal ħafna affarijiet. Però kif qiegħed ngħidlek trid tkun taf tieħu ħsiebha għax jekk inti tmissha bl-ilma u b'ċertu elementi malajr issaddad u l-landa ma tibqax tajba mbagħad għall-ikel. u tibda ssaddad. Sina ħafna xogħlijiet tagħna wkoll immur lura f'ħafna affarijiet, pereżempju dawn id-disinn li s-sinifikati li jkollhom fuq l-armi tal-bnadar, tal-bandalori, delikati, sbieħ ħafna. Għamilt diversi sbieħ, pereżempju għamilt soppraporta kollha disinni sabiħa ħadimtha xi tmien snin ilu dik għal wieħed mill-gażini ġewwa Ħal Qormi fost Hija tatna ħafna xogħol. Hi dik qisha skolpita qiegħda sabiħa ħafna. Il-kruċċetti ngħidulhom dawn ta' fuq il-bnadar, riċenti kelli waħda interessanti ħafna ta' San Franġisk bl-idejn kienu ta' Ġesù u San Franġisk qegħdin ma nistax indawwar hekk, suppost hawn irid jidher hekk imma bil-maqlub. U meta ġab li rid nagħmel l-id eċċetera, kelli l-question mark tiegħi b'salib jitla' fin-nofs, imma ħdimt ix-xogħol, id-dettall tajjeb, Ħallieli sodisfazzjon ħafna mbagħad. Qabel bdejtu kelli l-worried li mista għax meta trid taħdem id bħal wiċċ trid toħroġha proporzjonat jekk kieni daqshekk, iċċekken is-swaba' iċċekken l-affarijiet hawnhekk biss. U x-xogħol id-dettal ħariġli għal qalbi wkoll ħariġli b'sodisfazzjon. U għamilt pereżempju riċentament, riċentament xi sitta seba' snin ilu, għamilt ġiex lampiri kbar fihom il fuq minn metru Għax-Xewkija għal Għawdex. Fil-fatt dawk parti mix-xogħol li ħalluli ħafna sodisfazzjon lili għax iktar ma l-affarijiet ikun barra mil-linja, għall-bidu jbeżżgħek però mbagħad intu taħdmu u taħdmu u joħroġ kif tixtieq u inti iħallik il-ħlas apart il-flus li all right il-flus trid tħallas però qatt ma ħa titħallas kemm taħli l-ħin ta' ma' dak ix-xogħol għax inti mbagħad tagħmlu b'namra, b'imħabba, mbagħad inti il-flus Tgħid ħa warrab jien kemm niftiehem, irrid nagħmel ix-xogħol li jibqa' tajjeb. U jgħaddi kemm jgħaddi ż-żmien, ix-xogħol jibqa' l-flus itiru, imma x-xogħol jibqa' għalhekk hemmhekk. Għax, jiġifieri, hu mhux għax għamel xogħol jasal sehem, irid jara l-oġġett li għamel anke kif inhu mwaħħal u x'jista' jitfa', jiġifieri he goes over. Ovvjament ma jirnexxilux, tant kemm iħobb ix-xogħol, jieqaf u ma jgħidx il-parir tiegħu, meta ovvjament dak li jkun jagħmel li jrid, imma il-parir ikun irid jgħaddih. Meta naħdmu nkun kuntent u joħduh, meta nara snin wara nitpaxxa bih iktar minn dak il-moment din kon dimtu għax kultant qas nemmen l-lajnejja dejt naħdimtom jien l-affarijiet, inti taħdimhom tkun kuntenta bihom għax inti qed tara l-proċess isir, joħroġ kif tixtieq u tora sodisfatt, però għażi jgħaddi u jitla u tara snin wara Hemmhekk tħoss ċertu sodisfazzjon intern aktar mill-ewwel darba. 28-27 sena ilu eh, kien ġi Fader Walter ġoħal Ormi Kappillan u kien xtaq jerġa' jibbustja iċ-ċentru żgħażagħ eh, għax ma kenniex hemm. U jiena dak iż-żmien taqta' minni 28 sena kont iżgħar milli jien u talabni biex inkun wieħed mill-koordinaturi. U bdejt b'dan l-imbierek grupp ta' żgħażagħ. Konna jiena u tlieta oħra. Però fost l-attivitajiet li konna nagħmlu aħna, il-quddiesa darba fix-xahar konna nanimawha, naraw l-omelija se tkun u konna nagħmlu speċi ta' role play minnha. U dik ir-role play ta' ten minutes kienet tiswielna xi għoxrin siegħa. Niltaqgħu, brainstorming, x'ser nagħmlu, mbagħad kont niktibha jien u mbagħad irrid nagħżel l-atturi, ovvjament kienu jkunu produzzjonijiet żgħar ta' forsi ħamsa, sitta min-nies, imma noħolqu storja relatata ma' żmiet tal-lum li għandha x'taqsam ma' tema partikolari u spiċċajna biex aħna ix-xar kollu għax meta kien jgħaddilna dak ix-xar il-ġimgħa ta' wara niltaqgħu biex niddiskutu x'sa jkun il-qari, nagħmlu brainstorming storja fuq ix tittratta, u mbagħad nieħdu l-points u mbagħad jiena dik iż-żmien awtomatikament Għażel lili, forsi għax kien jaf inħobb nikteb ma nafx għaliex, li awtomatikament sib posti nikteb dejjem jiena għal dawn ir-roleplays. Però matwar ftit ta' żmien minn hekk eh, kien ħolom biex nintroduċu il-passjoni l-ħajja ta' Ġesu bħala drama, bħala pageant għal ormi. U kien ġi għalli Bastian, għalli X'taħseb jekk ħa nibdew Għall-għexina fejn kont, kont, għax hu kien iħobb ħafna d-drama dan Father Walter, qalli nippruvaw li nagħmlu Għedtlu iva għedtlu jien togħġobni ħafna l-idea, għedtlu per jien dawk iż-żmien tal-Ġimgħa l-Kbira, kelli ħafna mpenn jien tal-Ġimgħa l-Kbira. Però l-ewwel snin kien responsabbli kważi mill-atturi George Portelli, però jien dejjem kont qiegħed inkun hemm spalla miegħu għal kull oġġett li jkun ikollu Plus kelli mbagħad nies oħrajn ngħidulhom il-kumitat li stajna mmexxu. Sadattant maż-żmien George kien kiber u kien waqaf u aħna ridna nkomplu. So jiena bejn ġa kelli naqra esperjenza li kelli minn qabel. L-esperjenza komplejt inżid li mbagħad Alla riedha niftakar George kien frar meta qalli Bastjan qed inħoss sejjien ma nistax inkompli. Xtaqtu sekkajtu biex ikompli kien ma rnexxilix qed timmissara bdejnieha nkompluha, konna ġa bdejna bir-rehearsals. Bqajna bl-iskript li kellna xorta waħda, komplejt, ħariġli tajjeb u kienet il-boost għalija biex mela la għamiltu din id-darba tista' tkompli snin ta' wara. U bqa' seħħ xi ħmistax-il sena mbagħad, kont imbagħad bħala direttur. Jiena kont nieħu sehem, ovvjament mhux f'kollox, imma kont nieħu sehem fi plays li kien jikteb id-Daddy. Però jiena ma kontx inħossni ġi preferuta, anzi, anzi kont inħossni inqas raġuni kienet li per eżempju naf naqbdu mpallaw jew hekk oħra nkunu bil-ħin ta' finti bejza sa' bejnietom mhux ħadaqbad ir-reħels u jibqa' dej. L-eżempju kien jieħdu bija dejjem, Marija iqaf jew Marija daqshekk paroli. Ew minn tant nisib Marija. U li fuq l-istess jgħid ħija, ġifiri aħna konna nkunu dak il-punt. Li pjuttost eh, biex iwaqqaf l-oħrajn kien juża l-inna, so biex speċi, eh, era pjuttost konna aktar, in a way, niddejqu mill-li nħossuna superjuri jew preferuti.
Bdew jiġu u kienu involuti wkoll huma wkoll anki kemm f'tal-taż-żgħażagħ u kemm f'tal-pageant imbagħad li konna nagħmlu għad ta' fuq it-suntier dawk it-tfal kollha involvew ruħhom għax hemmhekk konna caterings aħna minn trabi ta' sitt xhur għax konna nużaw babies ukoll biex jidhru forma ta' Ġesù jew San Bastian whatever sa kull età biex juħb kollox jiġifieri suntier li timlih u Iċ-ċuntir ta' min ma jafx ta' San Mastan huwa park kbir, uniku, wiesa, mtarra ċifiri kont titpaxxa toħloq il-kwadri l emmulaw fihom. It-teatru huwa teatru sabiħ ma dak kont titpaxxa ma jistux kif huwa. Kelli affarijiet oħra, per eżempju, xi 8-9 snin lu dak interessanti ħafna ħalli li sodisfazzjon kbir. Eh, Kelli ġiex produzzjonijiet, waħda ta' meta għelu iż-żmien ta' tal-200 sena tal-parroċċa kienet umma qabel ta' meta San Bastjan kien ħeles lil ħalqormi lil Malta mill-pesta u kif ġiet id-devozzjoni lej San Sebastian u dik kelli bżonn nagħmel riċerka postalija fuq in-nies ta' dak iż-żmien min kienu l-involuti u bir-riċerka li tatni u kif preżentajta Ngħidlek ħallietni sodisfazzjon kbir lili iktar mill-oħrajn kollha dik. Dik vera għax qisni ħessejt xi ħaġa li għalkemm jien ma kontx ngħix dak iż-żmien, qed ngħixha ta' dawn iż-żminijiet tagħna u kultura tagħna. U dik qiegħda għal qalbi ħafna. Jiena meta qabadni l-kappillan, Bl-xokk li ġa erbat it-tfal, iż-żgħar kien għadu fil-fatt xhur jew ġimgħat għax meta morna fil-magħmudija u kien qalli għalhekk u għalhekk. Hi waqfitlu mal-ewwel u nifhimha qaltli lili tqissnix għax hu xtaqna bħala couple. Però jiena mort u involvejt ruħi għax il-ħajja taż-żgħażagħ dejjem kienet togħġobni lili. Kont minn dejjem nammira ż-żgħażagħ kemm meta kont żgħir u kemm meta kbirt. Dik l-arja taż-żgħażagħ jien inħossha bqgħet timxi miegħi. U Fil-fatt imbagħad meta kelli tnejn il-kbar, dik dak iż-żmien kelli waħda ta' xi tertin u l-ieħor ta' nine, tat-tertin laħqet bdiet kmieni tiġi ċ-ċentru dak iż-żmien. Konna ngħidulu ċ-ċentru u konna norganizzaw ħafna affarijiet tagħha bil konna nagħmlu night hikes jiġifieri attivitajiet noħduhom Għawdex, Livins, breakfast tal-Milied ta' bil-lejl imma b'responsabilità kbira għax jiġifieri kien ikollna Livins jien qas kont norqod. Hemm storja partikolari Sal-lum ma nafx jekk jafuhiex, ma nafx jekk forsi llum u x'jarawha. E, bażikament niftakar storja ħelwa kienet li ċentru ma stajniex noqgħod dak ma jkunx ikun hemm coordinator. E, Ifim ċertu affarijiet jiena ovvja, kont nkun nafx kont nkun mal-ħbieb, imma fl-istess ħin ovvjament ċorta tnoqgħod attenta x'għadha mal-ħbieb. Ma rridx nikxef laqqas il-ħbieb tiegħi però kont nisma' affarijiet li ħa jsiru li forsi il-coordinator mhux suppost li jkun jaf. Basically darba deċidew li jmorru għand il-kappillan u qalu li għandu jridu ċwievet biex jaraw biex jaraw film, ġifi ma kienx hemm dak il-ħażin ġifieri xejn affattu. U la kien jaf il-kappillan jien qed ma fiha xejn ħażin billi Ngħid id-dispeċi daqshekk m'għad nikxef xejn. U ovvjament jiena kont għadtu xi jkun naf xi ħaġa kett, ovvjament ma kontx ħana millhom hekk. U qalli ħalli fida, qalli jiena f'sanax li ma kienux qalu xkun jafu ħajdlhom la ma nistax ninżel jiena. Le, speċi xi jkun hemm adult. Allom ħalli ħalli fidi. U kien ċempillhom it-telefon. U ovvjament inħasdu Għax imbagħad hu beda jkellimhom b'vuċi naqra mibdula, beda jgħidilhom x'inhuma jagħmlu, beda jispjegalhom eżatti huma x'kienu qed jagħmlu dak il-ħin, ovvjament daw ma jafx minn ċempillum. Daw jgħidulek kif ċempluli u jafu x'aħna nagħmlu hawn ġew meta aħna din imsakrin, sippost ma jaf ħadd. Ma nafx hekk fil-verità tal-ġurnata llum ma jafux hekk kienx id-daddy li ċempel, ġifieri għandi dubji tiegħi. Daw l-affarijiet kien ħobb jivvintom U anke mal-mommy tiegħu kien iħobb jaqbad. Ma niftakar in-nanna, peress li għandi żewġ sijiet sorijiet, mhux l-ewwel darba li kien iċempel, u ovvjament kienet toqgħod mat-tija u kien isaqsiha n-nanna, u kienet taqbad it-telefon u kien jagħmilha ta' xi ħadd pereżempju li qed isaqsi fuq it-tfal, fuq it-tfal taħt, fuq ħutu. Jew inkella ta' xi qassis, u dik tkompli miegħu u tgħidlu x'għand it-tfal hekk, għand it-tfal hekk, kien ikun hu. Ġifieri d-daddy. Ma kien jħobb ġifieri ċajt ħelu, ma kien idaħħaka wkoll. Ġifieri eh, mhux l-ewwel darba pereżempju ġieli meta kont kien wassalni ximkien pereżempju kien jaħsbu ir-raġel tiegħi. I mean, eh, all right hemm naqa' differenza. U fil-verità konna ngħidu ċajta kienet nispera li u qed jidher żgħir mhux jien qed nidher kbira. Jiena inħossni ġifieri onorata li nista' ngħid bħal qormi ħafna mill-aktar pereżempju semmilek isemmu d-drama, Pageant Group, ħajlink jaħma missieri. Jien naf ħajsemmu l-ċentru jew kif bidaw kif bidew pereżempju ż-żgħażagħ kif kienu jorganizzaw ħajlinkjaw l-affarijiet ma' missieri. Fil-verità meta jiena kont nitkellem ma' sħabi u kullu jaf li mhux ħa niżżewweġ mhux sħabi biss, anke ġifieri min kien jafni, fil-Parroċċa San Bassja xi ma żewġ fil-Parroċċa San Bassja għalkemm e, kollox ħal ormi ġifieri għad nisallu. L-għal kelma li bdew jgħidu li min jaf sejgħu il-missierek, il-verità. Missieri, missieri xaħab il-kultura, missieri ġifieri all right, għamel affarijiet ġewwa ħal ormi, imma missieri tant kemm ħobb il-kultura, he goes beyond għax ħal ormi. Ovvjament, ħalqorm ħa jagħmilhom iktar bil-qalb għax huwa art welidu, ovvjament jista' jirmaħ iktar ġo ħalqormi, jaf l-istorja ta' ħalqormi. Però daqs kemm importanti hija l-kultura u l-kreattività li jista' joħloq. Ġifieri it goes beyond int min inti. I mean, so għalih hija l-arti, il-kultura, il-kreattività. So, ġifieri, bażikament anything li għandha x'taqsam Kull oġġett li huwa llinkjat b'xi mod jew ieħor ma' arti, hemm id-dedi. Nixtieqha li tibqa' għaddejja, imma warajha ma nafx se jiġri. Jiena ħafna affarijiet li ma kellix answers għalihom kważi qas nippreferixxi naħseb fuqhom aqqas. Jiena mit-tfal tiegħi, mis-subien tiegħi, il-linja tiegħi ħadd ma ħadha. Fil-fatt qabdu linji differenti minn tiegħi. Jiena t-tfal ta' ħuti hemm li jaħdmu f'dil-linja tax-xogħol, però mhux proprja din l-arteġġinar. Eh, l-arteġġinar m'hemm ħadd minn tal-familja li żamma din. Jiena kemm nista' nibqa' nagħti l-etmos tiegħi, Eh, nishtiq nibqa l-bammer ħalini b'sati u nibqa naħdima dik il-linja, pero mbagħad tal-wara minnaħat Ta' familja tiegħi żgur li m'hemmx. S'issa jekk ma jħorġux xi nepotijiet oħra li d-DNA tagħhom tiġbidhom għal din il-linja, jistgħu jibqgħu għaddejjin b'dal-artiġġinar tax-xogħol. Ħaqin ngħid imma iċ-ċans li kelli t-talenti ta' lil Mulej provajt intih l-aħjar li stajt. Jiena li jafdali provajt inkabru u ma nafx noqgħod kwiet, jiġifieri jiena kemm dik il-linja hija l-għixien tiegħi u li tini tpaxxini u nixtieqha li tibqa' ħajja,